machiegni jawinjo na e kinde machalo koda maendi ma tobi jakome nyathi kimirwa kendo odiechieng' ma kawuononi oe chuna mondo amond kaendi wawinja ne en to okinja ma kamboni kod weche mage kotenre kod kit luwa gi timbewa kalore kod gik ma sani timore ei got ramogi kaendi bit fwenyo weche matek gi tek manyalo konyo luo kaponi luo dhi marach e gik matimre e kit dhano An kod Okinja kaendi. Okinja ok ang'eyo to higa go nade nikech aneno ka koro ruoth onosimbo medwa ndalo wi got kaendi. Erokamano wuod Komenya aneno ka juogi omol kodi ka. Eh, ing'e ni ndalo ma Krismas chiegni kama ing'eny e got. Kendo iwuoyo ni gik moko ma dok korka gige kad. Doga ge ni giko higa kama to gik moko bedo ga beyo. Yaani koro higa itieko gi mor. Eh, ing'e kit Ramogi Ajwang' To mor itieko gi kado. e, e, kado to nyaka kalie mano to e kit ramoga jwang to kaka pile Ero. ing'e ni juogi nyaka gola ni to kinja makambo wuotha ni piny ramoga jwang ka inona ni to ang'o madhi mbele Awinji. koro juogi nyocha onyisa no luori piny ramoga jwang ka mondo idwok wach Ehe. ma nyikwa ramoga jwang koro ing'e ni ng'e nadwa na nyisogi kaka joka pango donjo kaluo to juogi ing'e ni kitero to gin ma giyiero gimidwa nowach koro juogi ni ka kod chike apar mag tero ng'ato e wuoth mar liel ing'eni ka wuoth i piny ramogi ajwang' tayudo ka nderni dhano opong'o mon otwe suke tuo sembo ndigni apiko oting'o ji ma ji dhi liel to kata kamano wayudo ni nikech weyo kitwa kod timbewa tinde dhano dak mana kaka le e hera ma wat tinde orumo ng'en wat tinde en mana ofuki pesi ingeri tinde kata kidhi e kuonde wuoth ma winjo kilero mag liete gi mm. tibido ne joma ng'eny ma joma ng'eny mantiere e liendno mm. gin gin osiepe gwede to kanywola e, to kanywo matiende ni oganda wa tinde we kito gi gi timbe gi koro mamo mira mboga jwang nyowa oketa piny mm. na los chika par matayo nyikwara mogi ka wadu osoli ni tere wuoth iliel Ing'e liel tindo baro oganda yani idhi ywag kitundu monindo Eh, Inji. koro ng'ato oringo no waringi ir watna Ero. mondo otera liel Mhm. ting'e ramogi noketo chike matayi ka wadu obiro iri mondo itere kanyo e, e, e liel nikech kawuon en mare kiny en mari koro nyaka ji mire support koro chone ok nyal dhi wuoth kendi nyaka imany ng'ama teri e, ae ting'e nyaka imany ng'ama teri ting'e ni liel te, gik matero ji liel ne wasewacho thoth yes Koro wadwa ni walwar kodgi. Aneno ka juogi dhum kodi mirona. Iol iole kata Donge kisungu. tindo- donge no diero moko bende tindo nyuol ka deg bende tinde juok luo makogi Eh, ing'e koro ni- chonwa ni juogi be nyaka lidhe e dhogi moro Eh, we walwar gi nyikwa Ramogi koro ichik apar mag tero ng'ato e wuoth mar liel. Ew. Ma ka wadu osoli ni dhi liel to chikegi nyaka imak e kibet kaka kit Ramogi Ajwang' wacho. awinji Ma chik namba achiel wacho ni wadu kobiro soli wuoth. Kidich nyaka imiye gimoro. chung'ne ya dier e, obiro soli wuoth to wacho ni wuod komenya Mhm. o, nyawanda onindo Aha. to iyudo ka kinyal dhi ero to nyaka idiye gimoro e lwete mano e kit ramogi ajwang' awinji e, kit luo ka chandruok omako ng'ato Mhm. modieri dhier ji ng'eni ng'ano obet piny Mhm. to neno ni wuod jakomenya cha obende piny ne wacho en ma juogi nomake e, koro idwa nyaka idiye gimoro matin e lwete Mhm. chieng' dhi wuoth yes e, ka koro ok idhi tiwacho na omin an aneno kibiro ka to gimoro diya an mae ma mi iwuothogo ok iweya weya ing'e nitie jomoko man kod singo singo manono singo maonge adiera Eh. biyudo ka ng'ani oketo geno ah ng'ane nadhi ire nokona nobiro chung'na e gima kama to chieng'no ka koro idhi ire ah ing'e ni ing'e chiege ni dwa nyuol ah ing'e ni chiege nitie pek chiege ne nyuol eh, ing'e ni nitie jomoko donge nena naka kamin oda ni sani pek koro aneno ka Kata- gima to kigino sama idhino to donge ich to ok en gima tieko dweche ochiko Awinji. ok en odiechieng' Yo achiel gidwayo min oda kaka chal koro aneno no kanyal ni Eh. pesa mananogo adwa terogo min ote ah ing'e ni nitie mine ot moko ma dwache ti ni timriga nade Awinji. Eh, emomiyo idwaga ni sama idhi kanyo Ero. dichiwo ote ka min ode be nitie Eh, koro min ode winjo Eh, nito in kiseyie ni wadu ing'e ni min ode kodok kori Ehe. to mano wuoth dhi bet maber tiekuru gino kaka nyu romo wach mondo dwar waka ei wach mana onge no onge eh ma in koro kendo wadu osebiro koro isolo weche mang'eny ing'e ni chon awinji kata ang'wen kende ka nodum Eh. na ng'ato tamre atama tero wadgi wuoth na dich moro maka ka eh, wabiro teri chieng' moro waluor gi nyikwa ramogi e chik namba ariyo ma Awinj. bende tayi ka nya- ka wadu omuom obiro iri awinji nodwa ni mondo itere wuoth Mhm. mawacho ni kik iwuond wadu kiyie tere wuoth ting'e ni ok ibi dhi ing'e ni kit luo ng'ama nitie masira Awinji. kindaki en ok iwuonde ing'e ni kitimo kamano tirocho kari kendo kidwaro ng'eyo ng'ama bedoga gi geno e wi joma tere wuoth en ga wuon wuoth joma oseyierogo ong'e ni jogo te biro dhi ma ok onyal paro jogo nyalo lokone paro daka mogik Mm. to nitie jokoth miriambo ito i- i- ng'ama dhi osolo ng'ato be nyaka ing'e ng'ama idhi solo ing'e ni cho gwang' cha gweno Ero. ibi ing'e ga ni ng'ani to pok nodhi ga wuodhi ji nyaka nene ibi irie na kuomi e ok ng'ani obet piny to wacho ni wuodhno ni mos mos omino mi- nyaka wateri Mm. e to ka koro chopo chieng' ing'e ni ng'ani obodhi oloso list bosenyiso nyaka dhako kodhi thurgi Ero. na an to wanyalo biro ji ka karach anya to ji piero adek ero to mon bi ng'en ko kodhi kucha to koselando ah wan an ing'e ni an jothurwa biro mang'eny ma kok unyal miya bat korachwich to mano wenda dhi akech nikawo em imiye Mm. to ang' ji adek moko emineno Emineno kodonjo gi kodonjo ndigni. dala eh, koro gi- kasembo ndigini kasembo ndigni. ero Eh, koro kido gi kaila gi chik ramoga jwang' odag Eh, kiyie ni wadu ni biro tere wuoth tiyie to kik iwonde koro keto geno ni kuome Koro daka mogik, ing'e nitie moko ma chopoga daka mogik tiyudo kaka idong' adong'a kendi. kendo bak- gini owinjore sama kodong' ndalo ariyo adek Eh. to onego bed ni semiyo jal report Eh. ong'eyo ni kiny udhi wuoth Eh, Moko ing'e ni koro loro sim ni stima nyolal, koro kaka warom onge. awinji Walwar kodgi chik namba adek nyakwara moga jwang' ma bende tayi ka wadu liel omako omolo iri. Obiro soli wuoth, ma wacho ni ka wadu osoli wuoth liel. to nyaka ing'e ni idhi golie pesa Yayo. onge gir nono ah onge gir no nyaka ibed king'eyo ni kamoro amora midhiye to losnu mogo ing'e ni thoth ji sani mogo go kibi nono ah, thoth ji sani ing'e ni ka liel otimre Eh? gihero kano ringruok e mochari awinji to onyalo kawo jumbe ariyo ka ng'eny ka koro pod ji timo chenro iloso ikruok magi dala e ting'e ni jumbe ariyogi bende oromi yudo gi ruoth ero e ting'e ni nitie jomoko ma en samo kodhi ing'e ni wuodhe moko ma sani gi bende tinde inyalo ga yudo kidhiye kod uh, mtoka Ero. e, ji gole mag mtoka koro nitie ng'ato ma en ang' kosegolo matin omin anto ing'ena- ing'eya ang'eya owadwa Ero. e, piny bende nye rach koda yuori cha bende tuore koro man- g- gi- ma an go rumi gari N- Nagolo mar bas. e, to koro king'e ni pesa to ing'e ni nyiso ma wuoth chon mar wuoth ing'e ni keto chon to mar bas bende ochuni kanyo ka ywak punda inge ma nyaka jogi bed kaka ong'eyo joma ngudi e tero ji wuoth to bende kochopo dakika mogik monego bed nogolo gima to nene pek kiny en mare kiny en mare ibe mare kiny kotibni ma Eh, ting'en mare ni- ibro wachi ang'o ing'en ng'ani ng'en gi lando kolando ga eh ing'e ni wuoth kidhi donge ma mtoka cha to jogo geri wang' dhoot Ero. ichiwo Eka tidonjo idonji. ichiwo tidonjo Aha. koko osedonjo kucha koko osedhi kucha oolo soda mang'ich kendo ing'e ni ng'ama onge pesa nong'e yiero soda Ahinya. Ni- idwa- Ang'eyo. idwaro kok Ah. Mi- eh, eh, miya kokno mondi Ah, kokno bro tama e chiemo Eh, eh, oy- obro- ojiru ji mang'eny miya fanta Miya miya Fanta. ma, eh, ma be osechako madho koro sagolo pesa Ero. koro kendo o- en omin Ah. omin Gi- ing'en hand gine yaw ma kiyudo sama koro mogo pang wi mesa Eh. kane orwako koti to yelo nyotai moket kot piny Eh. ni sa mogo koro ok tug mogo Mm. koro nyikwa ramogo ajwang' nyaka ng'e mano chik namba ang'wen nyikwa ramogo ajwang' ma bende tayi in jalno ma osol ni dhi wuoth maliel wacho ni ka en wuoth ma uhaya mtoka to nyaka ing'e golo pesa diriyo Mm. Eh, ing'e ni odwa tenre gi macha ni pesa idhi gol diriyo pesa nyaka iol diriyo nikech kata ka dowach ni ng'ato ka ng'ato dhi gi fea mare Eh, gari mia- mane idhi idho pogre kod pesa mane idhi miyo midhi wuon golo mare. kucha Yes. koro wuoth nyaka bed mar mtoka to gi midhi golo kucha tekno sesoli wuoth nyaka ibed king'eyo e onge ywagruok sa golo pesa ni Eh? wuod minwa Eh? an ariembe mtoka koro anono koro ruoth ong'eyo ing'eni oketi ka kata kanyo Eh. ni ruoth ong'eyo ing'eni puotha moro mane rangach ancha dhi gi bue ancha luongo ja- jabu- jabuso moro abuso nago be nyotiyo gi bath pesa kono chien koro ing'eni okawoga oketo ruoth e wach chiemo mocham e liel koro iwuoro ni to chiemo mocham e liel to kendo ruoth donje Awe nade ang'o? Eh, ruoth iketo mana kama ng'ato thoye Eh? Eh, tasara misekelo ni wadu liel to koro wach mar ruoth ong'eyo. Mogo to itiele iyi.
Eh, onge. Ah, omulo ng'ama joma golo ga pesa matin go, mulo ga mula mogo maber chuth. Chik namba abich nyakwara moga jwang' ma bende tayi in jalno ma wadgi osolo mobiro wuoth. Wacho ni nyaka irwakri maber kidhi wuoth. ing'e ni mon ing'e ni mon nyaka rwakre rwakre gi luor awinji e, samoro idhi ka mari ting'e ni omako twech mo ma bende ka koro idonjo to koro ji wuoroga ni to magi gin jomagi to bende sama sama iborino Mm. nyaka i- ikwong ipimri gi wuon wuoth nto wuon wuoth obore style machal nade Ah, ing'e ni wuodhi liel to kia sama wuon wuoth kia rwakruok Mm. Eh, wo- gi jomoko ma rwakruok ni ichune ga chuna donge momiyo nowacho mbele kar kacha dware ni ukwong uromo chon Eh. to ok yudo ka wuoth moro dwa ka rwakruok moro dwa gaje to umiye umiye paro Mm. ng'e maro in maro kacha to wadhi teni Mm. to a wadwan kata ka mara ni ami mara ni irwak timiya mara ni arwak mondo wayudo kaka walosi kaka wuon wuoth E, koro ji nyaka tuere ka Yes. kudhi liel koro ji nyaka tuere ma kudonje liel to ng'eni welo moko e bodonjo ka Mabe kata ng'ama koro ani microphone tiwinjo kowacho ni ya koro waneno ka jo- joka jimbo Ero. oye donjo ka Eh? ineno ka jaduong' odonjo kata gogudu moro bo- wuoth ber Okija yudo ka sani wuodhe moko minjo go winjo kiwuoye mitere jini. Mm. Iyudo ka or. Mm. Orwako t-shirt. Mm. G- g- Eh. g- Jean long jeans. To ngama dotene ochwado suit. koro pogogi iyudo ka koro pogogi tek Ero. Koro inyalo neno kiromo ni ng'ama oteri Eh. to inyiso ni gamuru kombe gamuru kombe welo o- welo dhi chung'. Ero. Walwar kode gi chik namba auchiel nyakwara Mogajwang' ma bende tayi in jalno ma osol wuoth wadu obiro soli wacho ni sama uidho mtoka ka udhi e liel Mm. kik ilar koma mbele Mm. ing'e ing'e ni dwaro ne ing'e ni sama chik luo tije tek Mm. wuodh liel en kar loko dhoch Mhm. ngeni sama wadu ko osoli kudhi wuodh liel idhi lok dhoch ero weg weg liel ema bet ga mbele ingeni idwa ni or maduong' kwongo idalo en ema ngeni wi mtoka cha sama odonje rangach jomobet mbele ka Eh. ema kwongo donjo to kata ka ok odonje rangach mm. kodonjo adonjo i gweng'no mm. i gweng' monyombeno eh. yani itong' mani ok itong' mar piny moro odonjo i gweng' wuok alego koro osekalo aora wuoroya en ma wiye donjo koro donjo koro donjo ugenya to en ema okwongo donjo en okwongo donjo ka joma odong' luwo bang'e jomoko kong'ega ni kombe ma mbelego ko gin meg weg wuoth ye jok madhi tieko dhoch ingeni wuon ng'ama riembo en to kendo en to en to kare onge wach Eh. lakini wuon wuoth en mobedi koma mbele to kwongo Ah, donjo ng'eny ni- jo- ng'eny joriembogo be kowuok kanyo to riemna ka nyam reche moro idhi lose nikech ing'eni kuonde kuonde lielgo nyaka ibed motang' ahinya chik namba biro nyakwara moga jwang' ma bende tayi in jalno mosol wuoth ka wadu obiro soli iwuoth nidhi ka liel wacho ni koluongu ni udhi chiem wek rikni telo Mm. nyalo kwongo chamo gweno ma itiek dhoch ma kanyo aye muluma manono en tiende ga kata Nyaka ring git- nyaka gitere mos muluma we tieke Nge- imele kar to mogo kowacho ni jo ah, kik waluong nyinggi gen kiluong nyingi to nyikwa ramogi wacho ni- ni juogi dwa imowa koro kuwacho ni jo- jodhoot ma kama jodala ma kama obi kata jogweng' ma kama kata jopiny ma kama tiwe wuon wuothe matelo Ee, nitie jomoko ma en kowach ni jodol nende oseringoga bose toke ne gweno bose ka chamo gino ma en mokwongo kata chamo gweno ni wuon wuoth to mano kelo rochruok koro rach tieko dhoch ma ok mari inyalo chung' e nyuol ma nyathi tami yudo nyaka chieng' e ma mano jok mariknigago nyaka ng'e ni dhoch mak mari ok iringie kamano walwar kodgi chik namba aboro nyakwara mogajwang' ma bende tayi njalno mosol Wad uso oli ni tere liel. Ma wacho ni sama ji a nyaki a gi jowadu. Ok ni manyi.
Imanyi e kor gweng'. Eh, imanye.
Imanye e kor gweng'. Eh, wek miyo jowadu tich matek mamani. Ng'en koth tinde ng'eny. Bende kode go bed ni mako badi kitayi kirwaki gari to ni ibiro kiwuotho. Eh, ng'en koth ti ng'eny. Mm. Ji osedonjo kombari pod ni nono. ng'ani ok ine Eh, koro I dala ka be ok kendo- dala ka inene be pod kinene Ero. pod imanye kor gwenge kama odhi e madho changa koro ing'eni iwuok ni dhi liel ok iwuok ni dhi mer okinja ma to chik ma o- omako nyaka pilot mariembo ma- manoting'o jogi Eh. ok ni kele kiting'e ni soye ura soye stiaring kosebe Eh. to garino biro dhi obendi yudo ka koro thing' odhi om- oloko dende awinji koro chik ramogi dwaro nyakwara moga jwang' ni kidhi wuoth to kendo sama ji ai be in kanyo Hmm? Eh, ingen ingen jo mon moko kata nyiri moko to lal ga chuth ingen mago to koro inyalo we nikech ok inyal manye eh, to joma chuo juogi noromo eh, in idhi liel jowadu ose ah, ito podi kidong' kigweyogo e dalano gotieno mano chik ramogo dagi chik inambo chiko nakwara mogo ajwang'wa bende tayi ka wadu oomi mondo itere wuoth wacho ni ka un e yo uduogo uh-huh. kik unyiewre gi gik moko te e liel to ka ugolo pesa ing'e ni koro wuoth ogolou to udhi mukalo nyaka piny ma ka- kasipul kabondo ka Kabondo. e chiro mar abuon ng'enyen ero eh, othoro E, othoro girigo Othoro, oyugis wakete oyugis musambi Ero, ah, rabuon ni musambi gothoro gi kadongo Eh, to koro in ero sami igolo pesa ng'eni gari sami sami igolo pesa jomoko golo piero abich Eh. jomoko golo mia eh? Miya nigi ng'eny ang'eny. Oh, ramo no onge no.
Oramo neno to kosa ma mtoka duogo ma mtoka ochopo Yugis. Nero chunga ka wiye rabolo. Ineno ka dhano lor ng'ato kawo mana nas gunia. Ka gichopo Kadongo, Ji- Ji koro rabuon ni to koro giopie rabuon. ji opie Ka rabuon. gichopo Chabera, githoe rabolo. Koro tineno ka ng'ato golo aluf ni nigi change. To ng'ani ta ywak ogolo siling piero abich. Koro timbe kaila gi nyikwa Ramogi Ajwang' onego werego. Liel, ngin ka liel oteru pinje moko kaka Oyugi, Oyugis, sagolo pesa e liel ok igol siling piero abich to saduoge to chiro Oyugis kanyo. Koro inyiewo gik moko ma rabuon iting'o gunde, mananas ogunia, iting'ri matek. Waweuru waweuru golo siri mag ngudi. Siri mag ngudi ni kore dwa ng'e lalo ka Koro, dakika ing'e- ang'wen abich. ing'e ni ng'ama ote- Auchiel to sefweny ngudi mari. Ng'ama utero wuoth, Mhm. u- oywagre bu uchamo gik siling aluf pradek. Ero. un ugolo siling aluf achiel gi mia ang'wen ng'ani ing'eni koro emogolo pesa te awinji to saduogo koro un ni mtoka kuchopo i ndara to koro joma nyiewo tiang' nyiewo Mto- mtoka duogo kopong' awinji mano ok en kit ramoga jwang' chik namba apar ma juogi tieko kochike gi got ramoga jwang' kama tayo i- tayi in jalno ma otero wadgi wuoth wacho ni ka uchopo e gweng'u owinjre udog e dala wuon liel eka idhi dalani kik idhi kod tipo ma liel dalani kendo kichamo gwende loko dhoche liel kik iriwri gi dhako ka wuon dhoch pok oduo oriyore gi mari ing'e ni mano nyikwa ramo ga jwang' kia lowne gi ne- ni liel moro amora modhi obed ka jaduong' obed ka maro Eh, to- uchame e gweno Eh, uch- ur- uriwo lwedo buchamo gwend dhoch wuoth ka ji duogo wuoth gike dala kamano udhi- kamano uchake ung'wech kudhi e wuoth bang'e kidoki dalani tichiko ithi Eh, nyaka kwa- yuoru noduog kwa ndalo. e kwa ndalo liel to be tindi ng'ani en Luwacho andalo ni kwa- ariyo. luwacho ni kwa ndalo en kana bang' ywe liel to dhako be ineno koseduogo ato ng'ani joka ber idho ne kocha ni en bwana wabe wadwa dhi Eh, no, wan- ka wan- in migogo to pod idwa petho ka e nyar bwana dok ka chuori Eh, koro tinde ndalo ariyo adek to wach liel orumo koro agen ni nyikwa ramogi ajwang' Eh? misologa wuoth komako chikegi Eh. to kit ramogi ajwang' machon biro duogo kare kendo piny luo bro dhi maber mana kamano jawinja na, na wan kod okinja ma kambo ka indiko okinja ne kolo chik apar mag tero ng'ato e wu- chik apar mag tero ng'ato e wuoth mar liel wach mosekelo ng'ikruok ahinya kendo osekelo sigu ga kweda ei anyuola kod osiepe ka yawa temo ge- golo siri magi to bang'e siri magi fwenyre